Bon, Dir kënnt Iech jo nach all erënneren, am Joer 2013, nodeems déi eemoleg Regierung gefall ass, ass eng nei Regierung, huet sech eng nei Regierung forméiert tëscht DP, LSAP an déi Gréng. An de grousse Slogan vun der Regierung war deen, datt en neie Wand giff giff elo entstoen, datt d'Fënstere giffe grouss opgerass ginn. Mir hate schonn deemools, souguer nach am Wahlkampf, hu mer ëmmer gesot, datt mir eis keng gréisser Illusioune géife maachen, well et huet sech jo schonn a Wierklechkeet ugedeit, datt esou eng Koalitioun méiglech wier. An mir hunn ëmmer gesot, datt mer eis keng gréisser Illusioune géife maachen par rapport zu wat esou eng Regierung, esou eng Konstellatioun géif ugoen par rapport, Zu deem wat virdru war, Mir hunn och net gemengt, datt de Weltënnergang giff ubriechen, wa sou eng Regierung giff entstoen. Mir hunn och net, aneschters wéi anerer, pathetesch vun engem Putsch geschwat oder esou. Dat war net de Fall. Dat sinn d'Regelen. vun der parlamentarescher Demokratie. Bon, an dunn hu mer eben einfach just natierlech festgestallt, datt mer, mir sinn dovunner ausgaangen, datt déi Regierung wahrscheinlech kéint eng Partie, op jiddwer Fall eng Partie Fënsteren opmaachen, wat d'Gesellschaftspolitik ugeet. Illusiounen hu mer eis awer net gemaach an der ekonomescher an der Sozialpolitik. An ech mengen, mir kënnen elo nach soen, datt mer eis net giert hunn, fundamental. Dat huet och domadder ze dinn, datt dat, wat elo zur Zäit zu Lëtzebuerg geschitt, An de groussen Zich vun der ekonomescher Politik, vun der Finanzpolitik, vun der Sozialpolitik ass lo keng Ausnam. Dat verfollegt en europäeschen Trend, deen een iwwerall ka gesinn, oder en Trend, deen et an der westlecher Welt och gëtt, och an den USA. Dir kënnt Iech virstellen, Wéi mir dat och aschätzen, dat ass de Trend vun enger neo oder ultraliberaler Maartwirtschaft, déi ëmmer méi e Vitess kritt, déi sech natierlech ënnerscheet. Wat zu Lëtzebuerg geschitt, ass net an den Detailer natierlech gläichzestellen mat deem, wat zur Zäit a Frankräich geschitt, vu Sozialofbau, wat. Ganz schlëmm ass, wéi Der wësst, oder an der Belsch bei eisen Noperen, Groussbritannien souwisou, oder an Däitschland, etc. Etc. Mee natierlech, dat huet, dat huet ëmmer mat de, mat de jeeweilegen nationale Situatiounen ze dinn, mat de Resistenzen, déi sech och erginn an deene jeeweilege Länner. Mee déi grouss Linnen si schlussendlech déiselwecht. An déi dräi Parteien, déi elo an der Regierung sinn, hunn déi Linnen akzeptéiert vun der liberaler Maartwirtschaft, déi coïncidéiert mat Sozialofbau, genau esou wéi déi aner Parteien, déi virdrun an der Regierung waren oder wéilten oder wéilte sinn. Dat heescht, an der Substanz huet sech fundamental näischt geännert. An der Gesellschaftspolitik sinn eng Partie Dieren opgemaach ginn, déi awer schonn ageschloe waren a Wierklechkeet. Wat d'Homoehe ugeet, do wësse mer, datt déi viregt Regierung schonn awer och dat am Tirang hat an esouguer d'Homoparentalitéit, d'Ofdreiwung, do sinn eng Partie Verbesserungen komm, mee et ass elo net zu enger gesellschaftspolitescher Revolutioun komm. An esouguer de sougenannte Wertunterricht, wou mir eis jo enthalen hunn aus verschiddenen Ursaachen, wou ech elo net drop zréckkommen, dat géif elo ze vill Zäit mat sech, dat géif elo ze wäit goen, mee esouguer do ass et u sech hallefhäerzeg bliwwen an et ginn nach aner Chantieren, déi esouwuel gesellschaftspolitesch wéi och sozialpolitesch kënne sinn, wéi zum Beispill d'Fro vun den Drogen an esou weider, vun enger Reglementéierung, eng aner Politik. An do erkennt een net vill zur Zäit. A well dat wierklech warscheinlech e bësse méi e waarme Brocken ass, dat heescht Gesellschaftspolitik jo, mee fundamental huet sech och net esou eppes geännert. Mee. Schlussendlech, den Trend vun der liberaler Maartwirtschaft, neoliberaler Maartwirtschaft huet sech confirméiert an dëser Regierung. A mir stelle fest, datt dës Regierung eng Regierung ass vum Duckmäusertum vis-à-vis vun de Finanzmäert a vun der Finanzmuecht. Dat gesäit een zum Beispill an hirer europäescher Politik d'lescht Joer, Ass geputscht ginn, ökonomesch geputscht ginn, kann ee soen, a Griichenland, nodeems Griichenland jo en anere Wee wollt goen. An dunn si se einfach géint widder d'Mauer gestallt ginn a krute gesot, voilà, wann Der mat der Austeritéit wëllt briechen, da kritt Der keng Liquiditéite méi an da stierft Der an da funktionéiert de Stat net méi. Dat huet déi Lëtzebuerger Regierung, ouni mat der Wimper ze zucken, ënnerstëtzt. Elo huet et och, wann ee kuckt elo, wat mat Spuenien, respektiv Portugal leeft, datt do och déi zwee Länner deemno wéi solle bestrooft ginn. An ech mengen, mir hate viru Kuerzem nach, ware mer an enger Kommissioun, wou de Finanzminister Almunia gesot huet, also duerchblécke gelooss huet, datt Lëtzebuerg dat natierlech och deemno wéi, datt se nach am Prozess, kéint matdroen. Fräihandelsaccorden. Do huet sech eppes beweegt. De Marc wäert e bësse méi dorobber agoen, mee ech mengen, d'Logik, fir dat z'ënnerstëtzen, ass och schlussendlech, trotz e puer Beweegungen, esou ass et nach ëmmer, huet déi Regierung nach ëmmer eng Logik, fir déi z'ënnerstëtzen. An nach e klengt Beispill vun deem Duckmäusertum, Dat ass nach ee vun deene leschte Gesetzer, wat mer gestëmmt hunn d'lescht Woch iwwert d'Fonds alternatif. Bon, dat war quasi ee vun deene leschte Punkten donneschdes, dat passt och besser, deen a Wierklechkeet jo direkt vun der Finanzplaz geschriwwe gouf, well do ass eng Kommunikatiounspann entstanen an do hat eng Etüd, Elvinger Hossam Pryssen hat déi publizéiert, ier et deposéiert gouf. Et kann een dovun ausgoen, datt dat des Ëftere geschitt. Des Kéier war et eng Kommunikatiounspann an do ass et ëffentlech ginn. Dat war schonn an gewëssen Zeitungen erauskomm. Mee voilà, mee esou leeft dat a Wierklechkeet. Si schreiwen d'Gesetzer an däerf een ni ënnerschätzen, wann ee mengt, datt déi Finanzplaz oder d'Finanzindustrie e Seege wier fir Lëtzebuerg. A Wierklechkeet ass et och eng Fal, an där mer sinn, well d'Finanz. D'Industrie an d'Finanzlobby hei zu Lëtzebuerg ass déi, déi am meeschten Drock mécht fir Sozialofbau Ofbau ze promouvéieren. Si maachen en immensen Drock fir zum Beispill d'Betribsbesteierung erofzesetzen, wou se nach ëmmer net zefridde sinn, obwuel déi Regierung awer se e bëssen erofgesat huet. Si maachen Drock fir d'Léin erofzesetzen. Si maachen Drock och. an enger ganzer Partie, och wat d'Gemengebesteierung ugeet an esou weider. Dat heescht, mir hunn do mat enger Organisatioun ze dinn, déi Lëtzebuerg guer net gutt a Wierklechkeet gesënnt ass. An mir stelle fest, datt duerch déi Politik, vu Sozialofbau, dee vläit manner haart ass wéi an aner Länner, mee deen trotzdeem ganz kloer, ganz kloer Wee geet, datt mer, datt, datt dës Regierung u sech duerno versicht, dat ëmzewälzen op d'Bevëlkerung duerch TVA-Erhéijungen, duerch Besteierungen an esou weider, duerch sougenannte sozial Selektivitéit. déi dozou féiert, an dat wär och e Beispill bei der Kannerbetreiung, datt amplaz datt een universal Rechter gi falen, datt aplaz datt d'Ëffentlechkeet, d'Gemengen oder Stat giffen dofir opkommen, gratis fir jiddereen, dann gëtt mat Chèque-servicë gefuer, déi net efficace sinn. Dat mierkt ee lo nach, dat muss permanent nogebessert ginn, gëtt schlecht kontrolléiert an a Wéichkeet gi privat Infrastrukture mat Steiergelder subventionéiert, well iergendwéi muss de Stat jo funktionéieren. A schlussendlech gewënnt d'Bevëlkerung net. De Chômage geet erof, d'Prekaritéit geet awer erop, d'Aarbechtskonditiounen verbessere sech net, Contrat à durée déterminée an esou weider a esou virun. Dat heescht, mir hunn et ze di mat enger Regierung, déi net aus enger Contradictioun erauskënnt, fir u sech de Finanzmäert e Pleséier ze maachen an anerersäits awer nach iergendwéi dofir ze suergen, datt d'Bevëlkerung net total veraarmt. Fir ofzeschléissen, mengen ech, mir kënnen dat der Regierung virwerfen, mee et kann een dat och dem Rescht vun der Oppositioun, csv, adr, och virwerfen. An ech menge mir hunn ëmmer méi den Androck, de Marc an ech an och eis Virgänger, datt 58 Deputéiert u sech an dëser Chamber sëtzen, déi sech an de grousse Linnen dem Diktat vun den ieweschte Klassen ënnerwerfen. An ech wäert, mengen ech, elo dem Marc d'Wuert iwwerreechen, well dee wäert dann op dee Volet e bësse méi agoen.